Gepleýär Azatlyk Radiosy. Bolgariýada ýaşaýan raýat aktiwisti Annadurdy Hajyýewiň Azatlyga ýazmaça beren düşündirişinde aýtmagyna görä, Türkmenistanyň oba hojalygyndaky gulçulyk zähmeti ulgamy ýurduň ilkinji prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň döwründe ýola goýuldy. Bu hamala bazar ykdysadyýetine geçmek we oba hojalygynda özgertme geçirmek zerurlygy bilen edildi. Şonda adamlara kärendesine ýer bölekleri hem berildi diýip, bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýyllaryň başynda bank işgäri bolan synçy ýatlaýar. Onuň pikiriçe, hakykat ýüzünde Türkmenistanyň oba hojalygynda Garaşsyzlygyň başyndan bäri hiç hili bazar gatnaşyklaryna geçilmedi we geçilmeýär. Mälim bolşy ýaly, nyrhlaryň, bahalaryň erkin bazarda kesgitlenmegi we döremegi azat bazar ykdysadyýetiniň esasy ýörelgeleriniň biri bolup durýar. Türkmenistanda bolsa hökümet başlygy hökmünde Garaşsyzlygyň başyndan bäri näçe tonna galla, pagta we şuňa meňzeş hasylyny ýygnamalydygyny prezident kesgitleýär. Şol bir wagtda, dünýä bazaryndaky üpjünçilik we talap şertlerine, geljekki şertnamalaryň baglaşylýan we bahalaryň emele getirilýän ýerlerine seretmezden, ýygnaljak pagtanyň her tonnasynyň bahasyny hem prezident kesgitleýär diýip, ykdysatçy Türkmenistandaky bazar gatnaşyklary düzgüniniň ozaly şu meselede gödek bozulýandygyna üns çekýär. Azatlygyň on dördünji fewralda habar berşi ýaly, türkmen hökümeti bugdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş nyrhlaryny şu ýylyň hasylyndan başlap degişlilikde iki ýarym we üç ýarym esse ýokarlandyrdy. Täze bahalara laýyklykda, bugdaýyň bir tonnasynyň döwlet satyn alyş nyrhy sekiz ýüz manatdan iki müň manada çykaryldy. Şeýle-de, nah pagtanyň bir tonnasynyň bahasy ýygym möwsümine laýyklykda, mundan ozal bir müň üç ýüz elli bäş, bir müň bäş ýüz aralygynda bolan bolsa, şu ýylyň başyndan başlap dört müň bäş ýüz elli, bäş müň manat aralygynda kesgitlendi. Ýüpek pagtanyň bir tonnasynyň döwlet satyn alyş nyrhy mundan ozal ýygym möwsümine görä bir müň sekiz ýüz ýigrimi, iki müň manat aralygyndady. Soňky bahalara görä, ýüpek pagtanyň döwlet satyn alyş nyrhy alty müň bir ýüz, alty müň ýedi ýüz manat aralygynda kesgitlendi. Häkimiýetler täze bahalaryň oba hojalyk önümlerini öndürijileri ykdysady taýdan höweslendirjekdigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, pagtanyň we bugdaýyň döwlet satyn alyş nyrhlary öňki gezek ýokarlandyrylanda hem Şunuň ýaly düşündiriş berlipdi. Annadurdy Hajyýewiň prezidentiň karary esasynda geçiren täze hasaplamalaryna görä, orta süýümli pagtanyň bir tonnasynyň bahasy ýygymyň başyndan on bäşinji oktýabra çenli bäş müň manat, iki müň on dokuzynjy ýylda bir müň bäş ýüz manatdy. On bäşinji oktýabrdan on bäşinji noýabra çenli ýedi müň ýedi ýüz ýetmiş manat, iki müň on dokuzynjy ýylda bir müň dört ýüz otuz manatdy. On bäşinji noýabrdan ýygym tamamlanýança dört müň bäş ýüz elli manat, on dokuzynjy ýylda bir müň üç ýüz altmyş bäş manatdy. Netijede, ortaça baha bir müň üç ýüz altmyş üç dollar bolýar. Bu baha iki müň on dokuzynjy ýylda dört ýüz dokuz dollardy. Inçe süýümli pagtanyň bir tonnasynyň bahasy ýygymuň başyndan on bäşinji oktýabra çenli alty müň ýedi ýüz manat, on bäşinji oktýabrdan on bäşinji noýabra çenli alty müň dört ýüz manat, on bäşinji noýabrdan ýygymuň soňuna çenli alty müň bir ýüz manat, netijede, dollardaky ortaça baha bir müň sekiz ýüz ýigrimi sekiz dollar bolýar. Bu baha iki müň on dokuzynjy ýylda bäş ýüz kyrk alty dollar bolupdy. Pagtanyň dünýä bazaryndaky bahasy iki müň ýigriminji ýylda birden tonnasy bir müň dört ýüz dollar bolandygyndan iki müň dollar ýa-da ondanam ýokary bahalanyp başlandy. Bu ýerde bahanyň görnüp duran tapawudy alty ýüz dollar bolýar. Hajyýewiň hasaplamalaryna görä, iki müň ýigrimi dördünji ýylda bir tonna orta süýümli pagtanyň ortaça satyn alyş bahasy döwlete bir müň üç ýüz altmyş üç dollara düşer. Dünýä bazaryndaky pagtanyň ortaça bahasy bolsa iki müň dollar töwereginde saklanýar. Dünýä bahasy bilen döwletiň iki müň ýigrimi dördünji ýylda daýhanlardan satyn aljak pagtasynyň bahasynyň arasyndaky tapawut alty ýüz otuz ýedi dollar bolar, ýagny Döwlet şu ýyl öz kisesine bu söwdadan azyndan alty ýüz otuz ýedi dollar salar. Bu dünýä bazaryndaky pagta bahasynyň üçden bir bölegi bolýar. Iki müň on dokuzynjy ýyldan iki müň ýigrimi üçünji ýyla çenli aralykda bu tapawut bir müň bäş ýüz togsan bir dollar boldy. Ýagny daýhan pagtanyň dünýä bahasynyň bary-ýogy ýigrimi bäş göterimini alyp bildi. Döwlet bolsa has ýokary girdeji aldy. Iki müň ýigrimi dördünji ýylda inçe süýümli pagtadan alnan girdejiniň tapawudy dört ýüz dollar bolar, iki müň on dokuzynjy ýyldan iki müň ýigrimi üçünji ýyla çenli bu bir müň alty ýüz elli dört amerikan dollary boldy. Bu döwletiň daýhanlary näderejede talaýandygyny görkezýär. Eger-de walýutanyň gara bazar faktoryny göz öňünde tutsak, bu tapawut has-da ulalar. Biziň öz hasaplamalarymyzda gara bazar bahasyna salgylanmagymyzyň sebäbi hem şunda. Çünki talap we teklip esasynda bazar manadyň hakyky derejesini görkezýär diýip, Hajyýew ýazýar. Bu pikiri Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşýän ýerli hünärmenler hem aýdyp gelýärler. Galyberse, TDH hem döwlet eýeçiligindäki haryt-çig mal biržasynda walýuta satylýan pagta, dokma önümleri barada yzygiderli habar berýär. Täsin ýeri, daýhanlaryň çeken zyýanlaryny kim we nämäniň hasabyna ýapdy? Hatda prezidentiň häzirki bellän bahalary hem bazar bahalaryna laýyk gelmeýär diýip, ykdysatçy türkmen daýhanlarynyň düşen çylşyrymly ýagdaýy baradaky gürrüňini dowam etdirdi.
Hormatly diňleýjiler, türkmen daýhanlarynyň çözülmeýän meseleleri baradaky ýörite söhbetimizi diňleýärsiňiz. Türkmenistanda gurlan oba hojalyk ulgamyna laýyklykda ne daýhan birleşiginiň, ne-de kärendeçiniň öz ýetişdiren hasylyna erk-ygtyýary ýetýär. Hasyl Haýsy ekiniň näçe mukdarda, haçan we nädip ekilmelidigini, bahasyny öňünden özbaşdak kesgitleýän döwletiň ygtyýarynda. Ol doly alynýar. Netijede, ne daýhan birleşigi, ne-de kärendeçi Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig-mal biržasyna baryp, öz önümini daşary ýurtly alyjylara satyp bilýär. Bu azat bazar gatnaşyklary düşünjesini dolulygyna ýoga çykarýar diýip, Hajyýew ýazýar. Mundan başga, daýhan birleşikleri ýa-da kärendeçiler salgyt hem tölemeli, oba hojalyk tehnikasy, ýangyç we çalgy ýaglary, suw, tohum, dökün, himiki serişdeler üçin töleg etmeli, karzlaryny üzmeli we oňa göterim tölemeli. Bularyň ählisi bazar bahalarynda we nyrhlarynda bolýar. Daýhana näme galýar? Resmi hümmet esasynda çalşyp bolmaýan azajyk pul, walýutanyň gara bazar nyrhy bolsa eliňde galan soňkuja manady hem iýer. Inflýasiýa hem Durnanyň üstüne urna diýip, ykdysatçy Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşýän daýhanlaryň edýän şikaýatlaryny tassyklady. Onuň pikiriçe, daýhanlary yzygiderli arlamak Saparmyrat Nyýazowyň oba hojalyk syýasatynyň özenini düzýärdi we bu ýagdaý ýetişdirilýän pagta hasylynyň ýyl-ýyldan azalyp başlamagyna sebäp boldy. Bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýylda ýetişdirilen pagta hasyly üç esse azalyp, dört ýüz otuz bäş müň tonna boldy. Bu ýagdaý Nyýazowy ýygnalan pagtanyň elli göterimini daýhanlaryň hajatlaryna gönükdirmek barada karar çykarmaga mejbur etdi. Emma bu karar hem daýhanlary ýetde-gütde ýaşaýyşdan halas etmedi. Annadurdy Hajyýewiň bu pikiri bilen şol döwürde dürli wezipelerde işlän we Azatlyk bilen söhbetdeş bolan öňki emeldarlar hem ylalaşýar. Ýöne Nyýazow ömrüniň ahyrky ýyllarynda öz täze oba syýasatynyň şowsuz bolandygyny boýun alan hem bolsa, bu meselede esasan öz bellän häkimlerini we beýleki resmilerini günäkärläp, öz günäsini boýun almady. Soň bu iş usuly ikinji prezident tarapyndan gaýtalandy diýip, türkmen pagtasynyň daşary ýurtlara satylşyndan belli bir derejede habary bolan Nurmuhammet Hanaw, Hudaýberdi Oraz dagy hem Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. Türkmen daýhanlarynyň düşen çylşyrymly ýagdaýy diňe pagta mejburlygy bilen bagly bolman, bugdaý ekmek mejburlygy bilen hem bagly boldy diýip, hünärmenler aýdýar. Türkmenistanda ýurduň ilatynyň iýjek gallasyny öndürmek wezipesi Garaşsyzlygyň başky ýyllarynda kesgitlendi we soňra hökümet azyk howpsuzlygyny üpjün etmek üçin uly işleriň geçirilendigini aýtdy. Emma bu prezidentiň täze kararyndan hem görnüşi ýaly ýyllar boýy dowam edip, un, çörek meseleleri, beýleki azyk önümleriniň importy bilen baglylykda, hökümetiň üçünji başlygy üçin hem uly synag bolup galýar. Annadurdy Hajyýewiň pikiriçe, däne, bugdaý meselesi pagta meselesinden hem çylşyrymly ýa-da has heläkçilikli bolup görünýär. Aýdaly, döwlet ýetişdirilen her tonna bugdaýa iki müň manat nyrh belledi. Iki müň on dokuzynjy ýylda bu baha sekiz ýüz manatdy. Bu Türkmenistanyň Merkezi bankynyň resmi kursyna görä, bäş ýüz ýetmiş bir dollar, iki müň on dokuzynjy ýylda iki müň ýigrimi sekiz dollardy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Gazagystan geçen ýyl däne synpyna baglylykda, öz gallasyny daşary ýurtlara tonnasyny iki ýüz ýigrimi-iki ýüz kyrk dollar bahasyndan satdy. Portlardaky rus dänesiniň bahalary hasam arzan boldy. Onsoň bu ýerde derrew bir sorag döreýär, türkmen dänesi näme üçin beýle gymmat? FAO-nyň, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä azyk we Oba hojalygy guramasynyň hünärmenleri iki müň ýedinji ýylda biziň hökümetimiz üçin hasabat taýýarladylar. Şol hasabatda Türkmenistandaky howa şertleriniň däne ösdürip ýetişdirmek üçin amatly däldigi, bu işiň peýdasyz boljakdygy aç-açan aýdyldy. Ýetişdirilen bugdaýyň iýmlik dänedigi öňe sürüldi. Şeýle-de hünärmenler müň dokuz ýüz togsan ikinji, iki müň ýedinji ýyllarda däne ekerançylygyna ýatyrylan düýpli maýa goýumlarynyň möçberiniň Birleşen Ştatlaryň üç bütin ondan dört milliard dollaryndan hem köp bolanlygyny bellediler. Bu serişdeler däne ýetişdirmek üçin harçlanan pullar bilen Türkmenistan degişli ýyllaryň bahalaryna laýyklykda, otuz bütin ondan alty million tonna bugdaý import edip bilerdi ýa-da öz öndüreninden iki bütin ondan iki esse köp, has ýokary hili däne satyn alyp bilerdi diýip, türkmen ykdysadyýetçisi Birleşen Milletler Guramasynyň hünärmenlerine salgylanyp aýtdy. Ýönekeý söz bilen aýdylanda, daýhanlar ýere iki dollary gömüp, bir dollar aldylar. Nyýazowyň oba hojalyk syýasaty häzir hem dowam etdirilýär, Ýokarda deňeşdirmek üçin Türkmenistanda we Gazagystanda öndürilen bugdaýlaryň bahalaryna bäş ýüz ýetmiş bir dollar baha hem-de iki ýüz ýigrimi, iki ýüz kyrk dollar nyrhlaryna salgylandym diýip Hajyýew ýazýar. Onuň pikiriçe, türkmen häkimiýetleri Türkmenistanda öndürilen iýmlik dänäni Gazagystandan import edilen däne bilen garyp, degirmenlerde üwedýär we onuň ununy ýokary hilli türkmen dänesiniň bahasyndan satýar, aradaky ýitgi bolsa türkmen halkynyň hasabyna doldurylýar. Emma Azatlyk bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda ýerinde barlap we tassyklap bilmeýär. Ykdysatçynyň maglumatyna görä, BMG-niň hünärmenleri Türkmenistanyň oba hojalygynyň umumy girdejisini hem hasapladylar. Bu görkeziji iki müň ýedinji ýylda bäş ýüz altmyş bäş million dollardan gowrak bolup, her bir oba ýaşaýjysyna bir ýüz ýetmiş ýedi dollar, işe ukyply adama iki ýüz togsan ýedi dollar we işleýäne alty ýüz kyrk üç dollar düşýändigini görkezdi. Oba ýaşaýjysyna her gün güzeran aýlamak üçin ýarym dollardan hem az serişde ýetýär. Işe ukyply adama segsen bir sent, işleýän adama bolsa bir dollar ýetmiş alty sent düşýär. Ýarym dollardan hem az serişde Afrikadakydan hem pes ýagdaýy görkezýär. Ýyllaryň geçmegi bilen sanlar we bahalar üýtgese-de, ýurtdaky ýagdaý gowulaşmaýar. Daýhanlar gul ýagdaýyna düşdi we bu gulçulyk Arkadag ýurdy diýilýände saklanyp galdy diýip, Hajyýew ýazýar. Ykdysatçynyň sözlerine görä, Berdimuhamedow oba hojalygy meselelerinde reformaçy bolup bilmedi. Käbir üýtgetmeler bilen Nyýazowyň döreden ýol-ýodasyndan gitdi. Netijede, bu iş usuly pudakdaky ulgamlaýyn kynçylyklara sebäp bolýar. Şol wagtda häkimiýetler oba hojalygyndaky ýerli emeldarlaryň we telekeçileriň köp sanly hile-pirimine göz ýumýar we bu ýagdaý oba ilatynyň ýagdaýyny has-da erbetleşdirýär diýip, ykdysatçy Annadurdy Hajyýew Azatlygyň soraglaryna beren ýazmaça jogabynda aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Gurbanguly Berdimuhamedow iki müň ýedinji ýylda oba meselesini çözmek üçin näme etmeli bolsa etjekdigini söz beripdi. Şol wagtda türkmen daýhanlarynyň erksizligi, oba hojalygyndaky hile-pirimler, daýhanlaryň ýagdaýyny kynlaşdyrýan erksizlik sowet döwründen ucalýar diýip, synçylar aýdýar. Türkmenistanda daýhanlaryň we olaryň çagalarynyň düşen kyn ýagdaýyna doly düşünmek we oba hojalygynda hakyky bazar gatnaşyklaryna geçip başlamak, ýurtdaky işsizlik, garyplyk we azyk ýetmezçiligi meselelerini ymykly çözmek üçin ozaly ýolbaşçylaryň we beýleki adamlaryň pagtaçylykda dörän ýagdaý, şol sanda sowet ýyllarynyň ahyryndaky Pagta işi diýilýän barada iň bolmanda Özbegistanda bilinýän zatlary bilmegi gerek. Bu barada metbugatda ýazylmagy, açyk pikir alşylmagy, çeper eserleriň döredilmegi gerek diýip, oba kynçylyklaryny gowy bilýän türkmen ýazyjysy, synçy Hudaýberdi Hally Azatlyk bilen eden telefon gürrüňinde aýtdy. Onuň pikiriçe, metbugatyň ýapyklygy we prezidentleriň her bir çykaran kararynyň öwlüp arşa çykarylmagy hakykatda Aşgabatdaky hökümetiň halkyň meselelerini çözmek isleýändigi barada aýdýanlaryny tassyklamaýar, kynçylyklaryň saklanyp galjakdygyny yşarat edýär. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen häkimiýetleri tejribeli daýhanlaryň we ýerli hünärmenleriň, şol sanda abraýly halkara guramalarynyň hünärmenleriniň ýurtdaky oba hojalyk syýasaty barada bildirýän aladalaryna açyk düşündiriş bermeýär. Mysal üçin, Halkara pul gaznasynyň iki müňünji ýylyň birinji iýunynda çap eden makalasynda hem Türkmenistanda häzirki oba syýasatynyň dowam etdirilmeginiň býudjete, orta daýhana we tutuş ykdysadyýete agyr ýük bolýandygy aýdyldy. Şeýle-de, bu makalada halkara haryt bazarlarynda bugdaýdan we pagtadan has girdejili bolan, däp bolmadyk oba hojalyk ekinlerini öndürmäge, oba pudagy üçin hemmetaraplaýyn we yzygiderli özgertmeler strategiýasyna geçmäge çagyryldy. Hormatly diňleýjiler, eýsem bu mesele ýurt ilatynyň ýarsyndan hem köpüsiniň gün-güzerany, ýurt abadançylygy we azyk üpjünçiligi bilen gönüden-göni bagly bolan Oba kynçylyklary barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bu barada bize ýazsaňyz ýa telefon edip pikiriňizi paýlaşsaňyz sizden örän minnetdar bolardyk. Eger maglumat paýlaşsaňyz pikiriňizi aýtsaňyz Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlin saklar.